иң якыны ди яғни бу хәдиснең инде башыннан ук күренә сахабалар инде ничек итеп омтылганнар изгелеккә хәерле гамәлләргә ничек алар аны шушы белеп шушы яхшы гамәлне яшиселәре килгән гамәл кыласылары килгән Инде әле хәдисне укый башламадык, инде күренә, ничек итеп алар ахирәткә, җәннәткә омтылып, бер-берсе белән ярышырга торганнар. Менә монда да сорый Аллаһ Тәгаләгә нинди иң якын, иң яраткан гамәл ди, Аллаһ Тәгаләгә ди. Ни өчен сорый ул аны? Шушыны белгәч инде, шушы Аллаһ Тәгалә яраткан гамәлне эшләр өчен сорый. Белдең дә беттең өчен түгел, яки мәгърифәтне арттырыр өчен түгел, ә яшәр өчен сорый. Без дә гыйлемне алырга тиешбез, аны белеп аңлагач яшәр өчен. Шул вакытта булсак, без уңышка ирешәчәкбез. Ничек сахабалар уңышка ирештеләр бит, менә шундый омтылышлары булып, хәерлеккә, җәннәткә, аларга шушы дөньяда ук кайберләренә инде җәннәт вәгъдә ителгән иде. Менә шундый каты дин өчен инде изгелекләр өчен янып торган өчен, омтылган өчен, бик каты тырышлыклар кылган өчен. Пәйгамбер саллаллаху нәрсә диде? Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан гамәле дигәч, ас-салату аля вактиһа. Намазның үз вакытында укуы ди. Менә Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан гамәле икән, бездән, кулларыннан ул үз вакытында укылган намаз Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан гамәле булып тора. Иң беренче шушы Аллаһ хакы. Ягъни намаз бит ул гадәти генә гыйбадәт түгел, ул бит Аллаһ каршына бару. Аллаһны шушы билгеләнгән вакытта Аллаһны зикер итү, искә төшерү, аны олугълау, аны мактау, аны күтәрү билгеле вакытта Аллаһка барабыз без, Аллаһ каршына. Сәҗдәгә башыбызны куябыз, иеләбез рукукка. Аллаһны бөтен дөньяның мәшәкатен онытып, Аллаһны искә төшереп, Аллаһны зикер итәбез. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә Коръәндә дә нәрсә ди? Ниса сүрәсенең 103-нче аятында Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута ди. Дөреслектә ди, хаклыкта намаз вакыты билгеләнгән фарыз гамәл итеп йөкләнде ди. Менә бу намазның һәрберсенең үз вакыты бар. Һәм безгә фарыз ителде шушы билгеле вакытта укырга, шушы намазларны. Әмма ләкин без нишлибез кызганычка каршы, иманыбыз заифлек аркасында, динебезне дөрес итеп аңлап бетермәү аркасында вакытын чыгарабыз. Я кич белән җыеп укыйбыз. Күп таралган шундый кызганычка каршылыкта гыйлемсезлек аркасында. Җыеп укысаң да була аны дип. Иртәнгесен укый да, эшкә чыгып китә. Өйләсе дә кала, икендесе дә кала, акшамы да кала. Өенә кайткач, ашагач, анда сериалын карап бетергәч, Посудасын юып беттергәч, эше беткәч, эшем бетте инде, хәзер инде әзрәк Аллаһны да искә төшереп алсам дип, бөтенесен җыеп, иеп укып куя. Өйләсен дә, икендесен дә, ахшамын да, ястүмен дә. Ярый инде ул мин бит бик мәшгуль кеше ди, Аллаһны искә төшерергә вакытым юк минем ди. Минем бит балаларны үстерәсе бар ди. Кич аласы барды, яхшы машина аласым барды, минем Аллаһка вакытым юк. Әнә җитә инде сиңа шул кич белән җыеп укысам, шунысы да сиңа яр иде. Аллаһ Тәгалә хаҗәтме мондый безнең җыеп укулар? Юк. Аңа нәрсә хаҗәт? Ул намаз уку үз вакытында, ул безгә хаҗәт. Безгә кирәк ул Аллаһ Тәгаләгә түгел. Эшебез бар. Сигездә киләсең, уникедән бергә хатлек обед, бердән алып бишкә хатлек эшлисең. Без бит беребез дә ярый әле миңа уңга барырга дип эшкә сәгать унга бармыйбыз я бит тансын килмим чөнки беләбез аның җәзасы булачак яки сине эштән куып чыгарачаклар яки хезмәт хакыны кисәчәкләр, яки премиансыз калачаксың, берәр нинди нәтиҗәсе булачак. Җазасыз калмаячаксың, беләсең, шулай бит? Һичшиксез шулай, монда берни шик тә юк. Һәм шуңа куркып, ул 8-гә түгел, 8 тулыр 10 минутка яки 8-нче яртыга килеп баса. Яки анда начальствога ярыйсы киләдер, ялагайланасы килә. Әзрәк премияны арттырмасмы ди, хезмәт хакын арттырмасмы ди. Биштә кайтмый, алтыда, җидедә кайта эшеннән, тырыш эшчеләрдән буласы килә. Шушы вакытлыча өч көнлек дөнья өчен, өч тиен өчен ул күпме тырышлык куя. Ул калачак, ахирәт көндә бу булышмаячак. Әмма дә ләкин мәңгелек тормышына җәннәткә кертүче иң олуг сәбәпләрдән торучы гамәлен ул җиңел карый. Әйдә ярар ди. Вакыты чыкса да ди, җыеп уксам да ди, уйлап та өлгерми. Менә шуның белән без инде үлчәргә тиешбез. Өч тиенлек, өч көнлек дөнья кадерлеме безгә, яки мәңгелек инде ахирәттә яшәшәк тормышыбыз бездә беренче урындамы? Менә әле укыдык бит Мәгун сүрәсен. Анда нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Фәвайлул лил мусаллин ди. Кайгы хәсрәт ди намаз укучыларга ди. кеше әйтер ничек инде кайгы хәсрәт ди инде намаз укы тагын миңа ни кайгы хәсрәт булсын ди әмма ләкин аллаһ тәғәлә куркыта намаз укучыларга ди кайгы хәсрәт ди әйтми намаз укучыларга дими намаз укучыларга кайгы хәсрәт ди хәсрәт ва ничек инде намаз укып та әле кайгы хәсрәттә булып була

Җиренә җиткереп укымадылар ди. Ягъни җиңел карадылар ди. Анда тиз-тиз генә анда теге тавыклар җимне чукан кебек кенә чукып алды да анда зикерен дә әйтеп тормый, җүнле башлы җиренә җиткереп инде чыга да китә. Ягъни булдымы, булды өчен генә укый. Яки вакыты чыгыр алдыннан гына укый ул аны. Җиңеллек белән карый инде. Менә шундыйларга кайгы хәсрәт тә Аллаһ Тәгалә. Кем намазына җиңел карый, намазын чыгара, җиренә җиткереп укымый, аны хөкемнәрен белеп бетерми, өйрәнми, Һәм инде тагын кемнәрне әйтә? Әлләзинә хум юраун ди. Һәм шулай ук кайсылары ди? Намазларын ирия өчен укый ди. Ягъни күрсәтер өчен укый ди. Ихлассызлык. Кешегә күрсәтер өчен. Менә бу намаз укый, бу тақвалы бәндә, мәчеткә йөри. Менә нинди изге кешеләрдән. Шундый сүзләр ишетер өчен, үзен мактануын өчен, дан шөхрәт казаныр өчен, шуның өчен укый. Менә шушындый кешеләргә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Үкенеч, хәсрәт ди кыямәт көнендә. Менә бу аятлар безне гафиллектән уятырга тиеш. Һәр намазны үз вакытында укырга тиешбез. Әгәр дә без шушы кайгы-хәсрәтләрдә булучылардан булмасак. Хәм инде намазларны һәр вакытта үз вакытында укып барсак инде, бу Аллаһ Тәгаләнең инде иң яраткан гамәлләренә керә. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын аласыбыз килә икән, аның яратуын аласыбыз килә икән, без намазларны үз вакытында укырга тиешбез. Вакытын чыгармыйча, кичектермичә. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә шушы намазыбызны яратачак, намазыбызны яраткач, безне яратачак инде. Ахир шиктә инде уңышка ирешәчәкбез. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде. Шуннан соң сорый, Абдулла ибн Масудның беләсе килә шушы яхшылыкны гамәл кыла. Аннан соң ни гамәл ди? Сумма айди. Кала биррул валидейн ди. Әти әниеңә ди, изгелек кылу ди. Әти-әниеңнең хакын үтәү. Менә иң башта Аллаһ хакы бара, шулай бит? Аллаһка намаз уку, гыйбадәт кылу, итагать итү, табыну. Аннан соң инде кеше хакыннан соң иң олуг хак ул әти-әни хакы бара. Ни өчен? Чөнки әти-әни шушы дөньяга килергә безнең сәбәпчеләребез булды. Һәм кечкенәдән үк безне тәрбияләп үстерделәр, безнең нәҗесләребездән безне арындырып, паклап, чистартып, төн йокыларын йокламыйча безне карадылар, йоклаттылар, үзләре ашамаган ризыкны безгә ашаттылар. Авыртсак, төне буе анда даруларын биреп, үзләре йокламыйча яныбызда торып, безне давалап чыктылар. Әле үстереп җиткергәч тә инде кайгырып, борчылып торалар, безгә ярдәм итәргә омтылалар. Ислам динендә бигрәк тә әнинең хакы, әтинең хакына каран 3 мәртәбәгә инде өстенрәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу килеп сорагач, кайсы кешегә мин иң хөрмәт белән, иң каты изгелек белән муамәләт кылырга тиеш дигәч, әниең диде. Аннан соң кем диде? Әниең диде. Аннан соң кем диде? Әниең диде. Аннан соң кем дигәч, әтиең диде. Әниебезнең дәрәҗәсе безнең каршыбызда 3 мәртәбәгә өстен. Чөнки әниебез безне 9 ай буе үз карнында йөрткән. 2 ел буе күкрәген имезгән. Сөйләп киткәнчә төннәрен йокламыйча, иң каты кайгырган, иң каты борчылган баласы өчен әнисе. Әйе, бу әти хакын кимсетми. Әтиебез безнең сәбәпче. Шулай ук әниебезгә, безгә сәбәпче булган ризык табуда, Безне кая торырга дип борчылып, иләр салучы, йөртүче, шулай ук әтиебез. Әмма ләк иң беренче, иң олуг хак ул әни хакы. Аннан соң әти хакы. Менә шушы әти-әни хакы Коръәндә гел Аллаһ Тәгаләнең хакыннан соң килә. Андый аятлар бик күп Коръәндә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз, аңа тиңдәшлек кылмас һәм әти-әниегезгә изгелек кылыгыз. Әти-әниегез картлык көнен нә картлык көнендә булсалар, аларга уф дип тә әйтмәгез ди Аллаһ Субхану Тәгалә. Анда аятлар бик күп. Аллаһ хакы килә, аннары әти-әни хакы килә. Менә бу кешеләрнең хакы иң зурысы әти-әни хакы. Аллаһ Тәгалә картайгач, уф дип тә әйтмәгез ди. Чөнки Яшь вакытында алар сиңа бик күп ярдәм иткәч, аларга уф димисең. Әмма ләкин инде картайгач, алар синнән ярдәм сорый башлагач, алар туйдыра башлый, шуңа күрә уф диясең килә башлый. Һәм менә бу хәдистә иң яраткан гамәле Аллаһ Тәгаләнең әти-әнигә изгелек кылу. Бүтән кешегә изгелек кылырга караганда, әти-әнигә изгелек кылу бик күп мәртәбәгә Аллаһ Тәгалә каршында зурырак, дәрәҗәлерәк, яратканрак, изгерәк була. Һәм иң яхшы изге гамәл ул ата-анага. Иң саваплы, иң хәерле сәдака ул әти-әнигә. Иң хәерле әйтелгән матур Сүзләр ул әти-әнигә. Һәм менә бу Алла хакыннан сон иң яраткан, иң олуг гамәлләр ул әти-әнигә шушы ихтирам итү, изгелек кылу. Беренчесе шушы Алла хакы булса намазын үз вакытында уку, икенчесе әти-әни. Шуннан сон нәрсә ди? Сумма әй. Шуннан сон тагы нинди изге гамәл ди Аллаһ Тәгалә иң яратканын. Аль-джихаду фи сабилиллах ди. Аллаһ юлында ди көрәшү ди. Без иң беренче инде Аллаһ юлында көрәшәбез үз нәфсебез белән. Безнең нәфсебез ул һәр вакытта да начарлыкка индерә, итерә. Аның изгелек кыласы килми, аның гыйбадәт кыласы килми, аның сабыр итәсе килми. Аның гел начарлык кыласы килә, бузыклык кыласы килә, гыйбадәт кыласы килми без нәфсебез белән көрәшәбез аллаһ ризалыгы өчен сабыр итәбез аллаһка итәгать итәбез изгелекләр кылабыз ачуыбызны тотабыз гыйлем алабыз бөтенесенә дә шушы көрәшү кирәк нәфесебезгә каршы менә бу иң яраткан гамәл ди шулай ук шуңа керә шушы без көрәшергә тиешбез шушы динне таратуда аллах юлында чөнки бит инде динне бозучылар бар былай бит дингә теләсә ни сүз әйтүчеләрне сез анда ислам дине шундый дип ислам дине анда мондый дип сез дин кешеләре шундый дип без аларга каршы инде көрәшәбез шушы матур итеп дәгъват кылабыз нәсихат кылабыз киңәш бирәбез ислам дине ул рәхимлелек дине Алай итеп кыерсытырга ярамый ди, матур итеп вәгазьлибез, үзебезнең үрнәк белән, яхшы үрнәк белән, күркәм холык белән инде аларга каршы инде күрсәтәбез. Бу шулай көрәш. Чөнки ислам диненә хурлаган кешегә батырлык җыеп әйтү шулай күп көрәш Аллаһ каршында, Аллаһ юлында. шулай ук сиңа начарлык кылган кешегә ислам диненә начарлык кылган кешегә яхшы мөгамәлә кылып гадел итеп аңа җавап бирү гамәл кылу шулай ук көрәш сабырлык батырлык таләп итә менә бу бөтенесе шушы үз нәфесең белән шушы кешеләргә каршы көрәшү шушы аллаһ юлында көрәшү була инде бөтенесе шушыңа керә

Ләкин э, Абдулла ибн Масгуд инде сорамаган, чөнки курыккан, әле буларын да үтәп бетерә алырмын микән дип инде туктаган инде. Һәм инде шушы гамәлләр белән генә чикләнмәй, Аллаһның иң яраткан гамәлләре инде. Әмма ләкин инде Менә шушы өч гамәл Аллаһның иң яратканы булып тора. Хәм Аллаһның иң яраткан гамәлләрен кылсак, һич шиксез аның әҗер савабы күбрәк булачак бүтән гамәлләргә караганда. Чөнки бит яраткан гына дими, иң яратканы ди. Хәм шулай гамәлләр, гыйбадәтләр һәр берсе дә бер дәрәҗәдә түгел. Менә шушы хәдистән чыккан файда, алар бер дәрәҗәдә генә тула. Алар төрле дәрәҗәдә, кайсысыдыр Аллаһ каршында зур дәрәҗәдә, иң саваплы, иң яратканы. Кайбер дәрәҗәдә гадәти гамәлләр, гади саваплар гына бирә. Ә менә без инде бигрәк тә өйрәнеп, шушы Аллаһ Тәгалә иң яраткан гамәлләрен иң каты риза булган гамәлләрен без өйрәнеп, үзебезнең тормышка ашырга тиешбез, гамәл кылырга тиешбез. Шушы сыйфат белән сыйфатланырга тиешбез. Чөнки аның әҗере дә күп була, һәм Аллаһка да якынаябыз шушы гамәлләр аша. Һәм Аллаһ субхану ва тааля инде тәүфик хидаят бирсен һәр баршабызга да шушы хәдистә сыйфатланган сыйфатларны үзебездә булдырып, намазларыбызны үз вакытында ук укып, әти-әниләребезгә ихтирам белән карап, аларга изгелек кылырга насыйп әйләсен иде инде. Һәм Аллаһ юлында инде көрәшергә безгә сабырлык, гыйлем, көч-куәт бирсен. Иң беренче нәфсебезгә карата инде, чөнки нәфсебез һәр вакытта бозыклыкны тели. Ләкин Аллаһ субхана тәгалә безгә ярдәм итсен. Һәр вакытта да Аллаһ тәгаләдән ярдәм сорыйк. Чөнки Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә безгә, намазыбызны да үз вакытында укый алмыйбыз, әти-әнигә дә изгелек кыла алмыйбыз, Аллаһ юлында да үз өлешебезне кертә алмаячакбыз. Аллаһ юлына, шушы ислам диненә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме булса, тауфик хидаяте булганда гына без шушы гамәлләрне эшли алачакбыз.